His army shall he lead, till every foe is vanquished, and Christ is Lord indeed.
Kai Lot ɛyere no. Uh, one of the Bible passages are uh, very short. Nanso, nsɛm wɔ mu. Nsɛm wɔ mu paa ɛwɔ sɛ Ɛnnɛ, me ne wo yɛto yɛn bo ase na yɛabuebue mu sɛ yɛbɛtumi afa adesua bi atumi afiri mu a, yɛse ɔman a ɔmfa n'abakwasɛm nyɛ adwuma no, na ɔnni daakye. Nti kasa no yie paa na ɛtumi mmoa yɛn na yɛnte nneɛma bi ase. Saa ara nso so na Kristosom wɔ a ɛwɔ hɔ no, Onyankopɔn dii kan maa Apam Dadaa som no baeɛ sɛ ɛnyɛ nhwɛsoɔ mma yɛn. Ɛno nti, sɛ ɛnnɛ anɔpa yi Luke chapter seventeen verse thirty two reka akyerɛ yɛn sɛ yɛnkae Lot yere no a, Na ɛyɛ adeɛ a ɛhia ma yɛn sɛ yɛbɛkɔ abɛkwasɛm mu na yɛabisa yɛn ho nsɛm sɛ, ɛdeɛn na Lot yere no ɔyɛeɛ a ɛno nti, Bible no retwe yɛn adwene gyina so sɛ yɛnkae na . Yɛnkae na afei yɛmfa nyɛ dɛn? Ɛnnɛ, me ne wo bɛdwendwen saa nsɛmmoa yi nyinaa ho, na mewɔ gyidie sɛ ɛbɛtumi aboa yɛn wɔ yɛn akwantuo a yɛretu wɔ ɔbra asau so. Ɛno na sɛ yɛfa na yɛde bɔ yɛn bra yie a, ɛbɛtumi aboa yɛn na yɛahunu nkwagyeɛ kwan a Onyankopɔn asiesie de ama yɛn. Mmerɛ a Abraham na ɔne abɔfoɔ no rekasa wɔ Genesis chapter nineteen no, wɔfiri ne nkyɛn ara na wɔkɔɔ Sodom kuro no mu. Na Bible no da no adi sɛ mmerɛ a abɔfoɔ no kɔduruu Sodom kuro no mu no, Lot a na ɔte bɛn gate no ano no hyiaa abɔfoɔ no. Mmerɛ a ɔhuiɛ ara pɛ na ɔhuu sɛ nkurɔfoɔ yi bɛyɛ Onyankopɔn nkurɔfoɔ. Ɛno nti, ɔgye wɔn kɔɔ ne fie. Adɔfonom, me ne wo reka nsɛm wei na yɛde ayɛ afutusɛm de ama yɛn abrabɔ nnɛ. Sɛ yɛbɛtumi atie na yɛde ayɛ adwuma nko ara deɛ a, mewɔ gyidie sɛ ɛbɛma Onyankopɔn deɛ wasiesie ama yɛn no, yɛn nsa atumi aka. According to Second Peter chapter two verse number seven, ɛda no adi sɛ Lot was a righteous person or he was a righteous man. Esiane sɛ na ɔyɛ ɔtreneeni nti no, n'abrabɔ a ɔbɔeɛ nyinaa na ɛgyina trenee so. Ɛno nti, sɛ Twerɛ no reka kyerɛ yɛn sɛ yɛnsua ne yere no anaa yɛnkae deɛ ne yere no yɛeɛ a, na asɛmmisa no nyinaa ne sɛ, yɛnkae no wɔ ɛkwan bɛn so? Lot abrabɔ a ɔbɔeɛ nyinaa ɛda adi sɛ ampa ne Nyankopɔn ho suro wɔ ne mu. Ɛno nti, yɛbɛtumi asua nneɛma bebree de afiri Lot nkyɛn. Na afei nso yɛsua bi nso de afiri ne yere no nkyɛn. Na mmom deɛ na yɛrehwɛ deɛ, yɛhwɛ de afiri ne yere no hɔ. Na wokan verse number seventeen of the book of Genesis chapter nineteen no a, there was a simple command the Lord gave to Lot and his family of which they were suppose to obey and not to be disobedient. Na nea ɔhwehwɛ firi wɔn nkyɛn nyinaa ne sɛ wɔbɛtie na wɔde bɛyɛ adwuma, na mmom ɛnyɛ sɛ wɔbɛyɛ asoɔden ama saa nsɛm no. Ɛno nti fa Bible na me ne wo nkenkan The Book of Genesis chapter nineteen, na yɛnhwɛ nsɛm bi a ɛwɔ hɔ wɔ verse number seventeen no. Adɔfonom, mhm. Mhm. Okay. nanso ennyina nnipa yi mu baabiara. Bepɔ so na gya no trɔ, anyɛ saa a wɔbɛsɛe. Ɛno nti, abɔfoɔ no adi nkan ada wɔn atirimpɔ nti a wɔde aba Sodom no adi akyerɛ Lot ne n'abusua. Sɛ wɔn bɔne ahodoɔ bebree a ɛrekɔ so wɔ Sodom and Gomorrah no, ɛno nti Onyankopɔn retɔ egya firi soro na ɔde aba abɛsɛe ekuro no. Na ɛsiane adɔeɛ a Lot ne n'abusua yɛ maa abɔfoɔ no ne Lot abrabɔ a na ɛyɛ kronkronyɛ a wɔtumi de hunu deɛ Onyankopɔn asɛm aka no nti no, wɔnyaa Onyankopɔn anim adom. Na ɛno na abɔfoɔ no ka kyerɛ wɔn sɛ wɔnnwane na wɔngye wɔn kra nkwa. They should run for their lives. Na sɛ wɔbɛtumi adwane agye wɔn kra nkwa deɛ a, Ahyɛde a ɛda hɔ a ɛyɛ too simple nanso ne yɛ no yɛ den ɛne ne sɛ ɛmma wɔnhwɛ wɔn akyi. The command is do not look behind you. Nhwɛ w'akyi. Nti ɔhwɛ n'akyi a ɛdɛn na ɛbɛsi? Aha ne nneɛma bi a mepɛ sɛ me ne wo yɛdɔ mu asukɔ na yɛtumi yɛde kae Lot yere no sɛdeɛ Bible no se yɛnyɛ no. Do not look behind you anaasɛ ma mo nnyina mpata mu ha baabiara na mmom mo nnwane nkɔ ɔbotan no so. But me ne wo mmienu yɛate saa passage yi ara na yɛnim sɛ deɛ ɛsi yɛn nyinaa ne sɛ mmerɛ a wɔdwaneeɛ a wɔrekɔ no Lot yere no hwɛɛ n'akyi. Ɛni sɛ Nyankopɔn asɛm ka kyerɛ sɛ yɛnkae Lot yere no a na adɔfo no ɛdɛn na yɛde bɛkae adeɛ kɛseɛ a ɛsi wɔn abrabɔ mu ɛne sɛ ɔdane n'ani hwɛ n'akyi na Bible no se ɔdane a pillar of salt. Ɔdanee nkyene sie sɛ ɔdanee n'akyi na ɔhwɛɛ deɛ ɛrekɔ so wɔ n'akyi no mu. Ɛno ne adeɛ a mepɛ sɛ me ne wo hwɛ na yɛfa adesuadeɛ bi de afi mu. Nanso asɛmbisa anɔpa yi mepɛ sɛ yɛde bisa yɛn ho ne sɛ, ɛdeɛn na ɛmaa Lot yere no ɔhwɛɛ n'akyi? Nyankopɔn asɛm se nhwɛ w'akyi Enti ɛdɛn na ɛbɛma obesusu wɔ n'adwene mu sɛ, Ma menhwɛ m'akyi, na ampa ara nso ɔhwɛɛ n'akyi? Bible no anna no adi anka ankyerɛ yɛn sɛ nti pɔtee a ɛmaa Lot yere no danee n'ani na ɔhwɛɛ n'akyi. Nanso sɛ yɛto yɛn bo ase na yɛato hwɛ nsɛm yi mu a, yɛbɛtumi ahu some few reasons bi a ɛbɛma Lot yere no ahwɛ n'akyi. Na one of the reasons a sɛ metena Nyame asɛm ho na mehwɛ a mɛtumi aderive nyinaa bɛgyina sɛ, one, Lot was a very rich man. Lot yɛ obi a bible no describe ne sɛ na ɔyɛ ɔdefoɔ because for the first place ansa na obi bɛtumi anya gate no ano atena no Israel abakwasɛm mu no gye sɛ ɔyɛ obi a ɔyɛ ɔdefoɔ because mekan so many commentaries a ɛkyerɛ sɛ Ansa na nkurɔfoɔ yi bɛ build wɔn cities no, wɔdi nkan de nk eh ɛdan ne nkura yi a ɛyɛ fɛ no di nkan ba anim, na mmom wowura mu na wokɔ akyi a, ansa woakɔ akɔto ahiafoɔ no ankasa wɔ hɔ. Enti sɛ Lot nya akwanya na ɔtenaa gate no ano sɛdeɛ Bible no daa no adie no deɛ a, na ɛkyerɛ sɛ na ɔyɛ ɔdefoɔ. Afei nso momma yɛn werɛ mfi sɛ in Genesis chapter thirteen, deɛ ɛsiiɛ between Lot ne Abraham no, adɔfonom, ɛda no adi pa ara sɛ Lot na ɔyɛ ɔdefoɔ. Na ma me ne wo nkan kakra na yɛnte Onyankopɔn asɛm no ase. Genesis chapter thirteen, yɛnkan mfiri verse number five na yɛmfa mmra. Na aha na Onyankopɔn aka akyerɛ Abraham sɛ ɔmfiri n'agya efie na ɔnkɔ bɔhyɛ asase no a ɔno Onyankopɔn asiesie de ama no no so. Na mmerɛ a ɔrekɔ no, ɛna ɔfaa ne wɔfaase Lot kaa ne ho. Nti it will definitely be implied sɛ Lot nso faa n'abusua kaa ho na wɔkɔeɛ. Verse 5, yɛntie deɛ ɛsiiɛ. Enti Bible se, ɔne Abraham nam no, na ɔno nso wɔ dɛn? Nnwan ne nantwie ne dɛn? Ne ntomadan. Saa adeɛ wei na wɔka sɛ obi wɔ sika wɔ saa berɛ no so a, wɔtumi de da no adi sɛ nipa no, ɔyɛ ɔdefoɔ. Kɔ so ɛ.

Baabi a wɔkɔduiɛ yi, Bible no se na asase no a ɛwɔ hɔ no sua. Ɛna Lot ahonyadeɛ a ɔwɔ ne Abraham deɛ a ɔwɔ no, ɛho wɔn nipa no wɔnkɔ asase no so nti da biara na ɛde akasakasa na ɛde ba. Nti Abraham a ɔyɛ panin no kaa sɛ, yɛyɛ anuanom, ɛno nti anaa yɛyɛ abusua baako, ɛno nti meremma saa adeɛ wei nyɛ akasakasa wɔ yɛn ntam. Ɛno nti, ɔhwɛɛ nsase a atwa de ahyia wɔn ho ahyia no, ɛnna ɔka kyerɛɛ Lot sɛ ɔnyi mu baako. Baabi a ɔpɛ no, ɔno Abraham ɔmma hɔ. Wotoo bo ase na wokan a, ampa ara ɛda no adi, mehu sɛ Lot too n'ani huu baabi a na ɛhɔ ayɛ frɔmfrɔm no, ɛnna ɔsusuw sɛ ɛhɔ na ɔpɛ, ɛnna ɛde no kɔpuee Sodom and Gomorrah. Nti adɔfo no, nea metwe w'adwene gyina so nyinaa ne sɛ Lot no ɔyɛ ɔdefoɔ. Nti ɛdɛn na ɛbɛma ne yere bɛtwa n'ani ahwɛ n'akyi? Sɛ wo kunu yɛ ɔdefoɔ na da koro pɛ yɛka kyerɛ wo sɛ sɔre firi w'agyapadeɛ a wowɔ no nyinaa mu na kɔ kɔhyɛ abrabɔ ase wɔ baabi foforɔ a, nti wo a woyɛ ɔbaa no, ɛdɛn na wobɛyɛ? Ɛno na ɛbɛma ɔbɛdwendwen ho sɛ nti mebɛgye agyapadeɛ wei nyinaa hɔ akɔ anaa ɛna ɛno ɛma ne de kɔbuu onyankopɔn asɛm so ɔde kɔbuu asɛm no so awieɛ no adɔfo nom nsunsuanso a ɛbaa akyire no ɛno ɛho asɛm ɛna ɛberɛ mu me ne wɔ ɛka na mpɛ sɛ metwe w'adwene nyina so so onyankopɔn de n'asɛm anaa ne mmara de ma onipa a Deɛ aka ama onipa no nyinaa ne sɛ yɛbɛtie na yɛde bɛbɔ bra na yɛde bɛyɛ adwuma. The book of First Samuel chapter 15 no, Samuel da no adi sɛ sotie wɔ wɔ yi, ɛyɛ sen afɔrebɔ. Nanso Lot yere no, wanyɛ sotie amfa mma Onyankopɔn asɛm. Na mmom deɛ ɔyɛeɛ nyinaa ne sɛ ɔdane n'ani na ɔhwɛ n'akyi. Ɔhwɛɛ n'akyi no, nea esiiɛ na ɛde kɔpueeɛ wɔ n'asoɔden a ɔde yɛeɛ no mu. Ma menna some privileges bi a Lot yere no nyaeɛ a ɛnso ne nyinaa mu no, ɔdaa so ara kɔyɛɛ asoɔden na bɔhyɛ no a Onyankopɔn de maa wɔn sɛ wɔtumi kɔdu Zoar asase no so a ɔnsɛe wɔn no, wɔntumi nyɛ bi. Some religious privileges that Lot wives had before a saa adeɛ wei ɛtumi siiɛ no, deɛ ɛdi kan, Bible no describe Abraham sɛ ɔno na ɔyɛ agyidifoɔ nyinaa agya. Lot yere nya akwanya ne Abraham nanteeɛ, nanso wɔnsua Abraham abrabɔ a ɔbɔeɛ no bi ma no de kɔyɛɛ obi a ɔkɔyɛɛ asoɔdenfoɔ. Abraham, Onyankopɔn ka kyerɛɛ no sɛ ɔmfa ne ba Isaac mmɔ afɔreɛ a na ɛyɛ command a ɛden de ma nnipa ɛnnɛ sɛ yɛbɛyɛ no. Still, Abraham tu gyidi anammɔn ma ne tu anammɔn ma ne yɛeɛ. Nanso Lot yere no antumi anyɛ saa. Lot yere no ankasa ɔno ara ne kunu, Bible no da no adi sɛ he was a godly man. Enti sɛ wo ne okunu te na sɛ okunu no yɛ onyamesuroni na sɛ okunu no de Nyame asɛm de yɛ adwuma a, at least ɛwɔ sɛ ɛtumi nya impact wɔ w'abrabɔ so. Nanso saa impact no ntumi mma. Gyidie a na Lot wɔ, gyidie a na Abraham wɔ no, na anka Lot yere no wɔ akwanya sɛ ɔno nso bɛtie na ɔde bi ayɛ adwuma, nanso wamfa anyɛ adwuma saa ma no anyɛ yie. Onyankopɔn bɔhyɛ a ɔde maa Abraham a ɛyɛ bɔhyɛ akɛseɛ mmiɛnsa sɛ ɔbɛnam Abraham so na ɔde ahyira ewiase mmusuakuo nyinaa no, probably Lot yere no, ɔbɛte bi. Efisɛ nnipa a wo ne no nam ɛkɔ ɛba deɛ, definitely deɛ Nyankopɔn aka de akyerɛ no a, ɛba bɛyɛ very evident to everybody no, obenya akwanya na nka watie emu nsɛm no bi. Nanso ne nyinaa mu no, ɔkɔyɛɛ asoɔden de tia Onyankopɔn asɛm. There are so many privileges a Lot yere no nyaeɛ mpo kɔsi berɛ a abɔfoɔ no baa kuro no mu a na wɔn a ɛwɔ Sodom and Gomorrah repɛ bɔne de ayɛ abɔfoɔ yi, mmerɛ a wɔrebɔ wɔn kɔkɔ no, wɔka wɔ tiri mu pɔdi de kyerɛ Lot. And probably ne yere bɛte nsɛm a ɛtete saa no bi. Kɔkɔbɔ yi nyinaa akyi, wansakyera n'adwene, ɔkɔɔ so ara yɛ asobrakyeɛ de tia Onyankopɔn asɛm no. Saa adeɛ wei nyinaa no reda no adi de kyerɛ yɛn sɛ ampa yɛbɛtumi anya adesua kɛseɛ bi de afiri deɛ ɛtoo Lot yere mu. Ɛnti sɛ Genesis, eh, Luke chapter 17 verse number 32 ɛka kyerɛ yɛ sɛ yɛnkae Lot yere no a adɔfo nom na ɛdi ka. Na ehia pa ara sɛ me ne wo mmienu yɛbɛtumi atie na yɛde ayɛ adwuma. Ɛtɔ da bi a, yɛn ankasa yɛn abrabɔ yi mu no, yɛn mu nnipa bebree no ara de yɛn ho de to yɛn ahonyadeɛ so. Ɛfiri sɛ, deɛ me ne wo aka yi nyinaa, meda no adi ama woahunu sɛ, ɛyɛ ahonyadeɛ kɛseɛ pa ara na Lot wɔ a mesusu sɛ na ne yere mpɛ sɛ ɔbɛdan gya wɔ Sodom no. Ɛno ka ho bi na maa mekɔhwɛɛ n'akyi. Ɛnyɛ saa na me ne wo mmienu yɛyɛ yɛn nna anaa? Ɛnyɛ yɛn ahonyadeɛ a yɛpɛ sɛ yɛnya ne mpo deɛ yɛnyɛ nti na daa yɛyɛ asoɔden de tia Onyankopɔn asɛm anaa? Yɛnkae Lot yere no. Na wokae Lot yere no, na abɛyɛ abɛkwasɛm de ama wo, ɛno nti worefa afutusɛm de afiri mu. Nti na medi kan ka kyerɛ wo sɛ ɔman biara a ɛnkae n'abakwasɛm na ɔmfa nyɛ adesua deɛ no, ɔman no ɔnni daakye. Nti sɛ mene wo mmienu bɛtumi anya daakye anidasoɔ bi wɔ Kristo mu ne yɛpɛ heaven bi akɔ adɔfo nom, ɛwɔ sɛ yɛsua anuanom a ɛdi kan no, wɔn abrabɔ, wɔn nneɛma bi a wɔyɛeɛ, ɛne sɛdeɛ Onyankopɔn hwehwɛ sɛ yɛn nso yɛbɛyɛ no ɛnɛ. Yɛanyɛ no saa deɛ a, ɛnneɛ na yɛn nso sɛdeɛ nkurɔfoɔ yi asoɔden no, saa na yɛn nso ɛnɛ yɛbɛyɛ. But ɛnɛ me ba ba bɛka kyerɛ sɛ our mere possessions ɛne certain religious privileges bi no ntumi ngrante yɛn ɛwɔ sɛ yɛbɛkɔ Onyankopɔn nkyɛn. Agye sɛ yɛn ankasa yɛtu gyidi anammɔn ne yɛde ayɛ adwuma. Yes, wobɛtumi anya the opportunity and the privilege to meet preacher Kwanzaa. Ɔbɛka nokorɛ nyinaa de akyerɛ wo. Nanso sɛ wowɔ nti amfa nyɛ adwuma a adɔfo nom, ɛnyɛ deɛ memɛyɛ na ɛbɛ qualify wo into the kingdom of God. Sɛnea ɛnyɛ deɛ Lot

Ba sɛ wobɛtie o, sɛ wontie o, ɛno nsesa Onyankopɔn asɛm. Deɛ waka ne deɛ wasusu sɛ ɔbɛyɛ no, ɛno ara na ɔbɛyɛ. You may have some spiritual advantages. Ebia na wo yere yɛ den pa ara a ɔrepere sɛ ɔbɛtumi atwe wo de awura Kristosom mu. Ɛno nti sɛ ɔne wo da biara rekasa na ama w'akoma ɛyɛ den a, adɔfo no momma yɛnte aseɛ sɛ Kristosom ɛyɛ ankorankorɛ. Atemmuda no aduru a, on the day of judgment, yɛnni awaresɛm wɔ hɔ o. Sɛ wei na ɛyɛ me yere nti mekɔ a me yere ka me ho. Wei na ɛyɛ me kunu nti mekɔ a me kunu ka me ho. Na mmom wankasa fa suro ne ahopopoɔ ɛyɛ wo kra nkwagyeɛ ho adwuma. Ɛno ne adeɛ kɛseɛ pa ara a ɛwɔ sɛ me ne wo mmienu yɛtumi hwehwɛ. Yɛn mu bebree no ara nnɛ yɛpere sɛ yɛbɛnya ahonyadeɛ wɔ asetena no mu a ɛnyɛ bɔne sɛ obi bɛhwehwɛ sɛ ɔbɛnya ne ho. Na mmom sɛ ankɔfa kwan papa so deɛ a, ɛnna na abɛyɛ bɔne atia Onyankopɔn asɛm. But m'afotuo ɛna anɔpa yi nyinaa ne sɛ, kae Lot yere no, ɛfiri sɛ ahonyadeɛ bebree no nyinaa akyi no, Esi no kwan firi nkwagyeɛ ho. But na ɛno nso nkyerɛ sɛ obi a obenya ne ho nyinaa na ɔntumi nyɛ dɛn nkɔ Nyankopɔn ahenni mu. Lot was a very rich man nanso ɔde Nyankopɔn asɛm yɛ dɛn ɛyɛ adwuma. Nti wankasa pɛnsɛmpɛnsɛ wo mu na bisa ho sɛ de biara mesɔre a m'adwuma o m'adwuma o m'adwuma no a ntumi mma me nsɔre Onyankopɔn yie no. At the end of the day, will I take it to heaven? Enti ɛnnɛ sɛ mewu a, saa ahonyadeɛ no a mepere no nti, mentumi nsɔre Onyankopɔn yie no, yɛde bɛkyɛ me sɛ memfa nkɔ anaa? Solomon onyansani no n'asɛm a ɔkaeɛ ne sɛ, ne berɛ a ɔrebrɛ wɔ asase so nyinaa no, ɔnnim deɛ ɔwu a ɔbɛdi n'adeɛ. Sɛ ɔyɛ onyansani o, sɛ ɔnyɛ nyansani o, ɔnnim. Enti ɔno deɛ ɔrepere anya ne ho. na onya ne ho wie a, na sɛ wonni hɔ a, wobɛnya nkurɔfoɔ ma wɔayɛ dɛn? Wɔaba abɛdi wo berɛ no de ama wo. Ɛno nso nkyerɛ sɛ mma yɛmpere nyɛ adwuma nkoraa, daabi, yɛnyɛ adwuma na mmom ne nyinaa no ne yɛde Nyankopɔn ho suro ne ne sɔreɛ ɛka yɛn abrabɔ ho. Yɛama wiase no adi yɛn anim. Ɛna yɛama nyamesom bɛdi akyi. Ba Bible no nso da no adi wɔ the book of second John chapter 2, 15 to 17 sɛ, momma yɛnnɔ ewiase ne ɛmu nneɛma a ɛwɔ mu. Na sɛ obi dɔ wiase a, na agya ne dɔ no nyɛ dɛn ɛni ne mu. Ɛyɛ afotusɛm o. Ɛnɛ deɛ mbɛbɔbɔ nkaeɛ na mekae wo sɛ, Nyame asɛm se yɛnkae Lot yere no. Nti ɛdɛn na Lot yere no yɛeɛ a ɛno nti yɛnkae? Adɔfo no, ɔyɛ asoɔden tia Onyankopɔn asɛm. Ɛna ɛma ɛno nti wɔntumi nnya akwanya a Onyankopɔn de asiesie maa no. Wobɛtumi anya certain religious privileges to enjoy the best sermon on earth, to enjoy the best teachings on earth. But ne nyinaa mu no, sɛ wankasa wamfa nyɛ adwuma a, adɔfo no ɛyɛ kwa. Ɛyɛ kwa. Bo a yɛpo asɔre a, bo yɛ ɛnɛ de asɔre yɛ de o, ɛnɛ de asɔre yɛ yɛ dɛ no, nsɛm a yɛka yɛ no wamfa nkɔyɛ adwuma a, asɔre no yɛ yɛ dɛ no, ɛyɛ dɛn? Ɛnyɛ hwee. But sɛ yɛbɛyɛ sotie de ama Onyame asɛm, na yɛbɛtie asɛm no na yɛbɛyɛ ne yɛfoɔ, na yɛnyɛ awerɛfirifoɔ mfa nnaadaa yɛn kra no, ɛno ne deɛ Onyankopɔn asɛm no ɛka de kyerɛ yɛn. Yɛwɔ anuanom ahodoɔ bi a, sɛdeɛ Lot yere no yɛeɛ na ɔdane n'ani hwɛɛ n'akyi, na ɔbɛyɛɛ asoɔden tiaa Onyankopɔn asɛm no, wɔn nso wɔdane wɔn akyi ma Onyame asɛm. Na me ne wo ka wie a, na wo ara nso woabisa wo ho sɛ, Ana wo nso woadane w'akyi de atia Onyame asɛm anaa? Sɛ woadane w'akyi deɛ a, ɛneɛ nnɛ nkwagyeɛ berɛ no, ɛno nie. Woto bo ase na wokenkan the book of First Chronicles chapter 2 verse 13 to 17 a, ɔpanin bi wɔ hɔ a yɛfrɛ no Joab. Na Joab no, na ɔne David na ɛnam. Na mpo wɔ David ne Ami no mu no, na ɔno na ɔyɛ captain. Nanso, ɛberɛ bi duui a, ɛsiane deɛ Nyankopɔn de nam David so de maa no na wamfa anyɛ adwuma nti no, ɔsɛeɛ. Ɔhweree nneɛma bi a na anka ɔbɛtumi ayɛ dɛn anya. Saa ara nso na the book of second kings chapter five ɛno nso wokan a wohu Elisha ne n'abofra Gehazi ho adesua wɔ hɔ. Onyame asɛm a efi ne nkyɛn kɔɔ Elisha hɔ ka kyerɛɛ no sɛ mma ne ngye hwee mfiri Naaman hɔ no, Gehazi si akyire kɔ kɔgyeeɛ. The religious privilege a na anka Gehazi wɔ ne sɛ ɔne ɔpanyin kɛse a yɛfrɛ no Elisha nam. Deɛ Elisha tumi yɛeɛ nyinaa akyi no, Gehazi awieeɛ no, kwata na ɛdwaree ne nipadua nyinaa ɛsiane asoɔden a ɔyɛ de tia Onyankopɔn asɛm. Wei nyinaa yɛ nhwɛsodeɛ de ma yɛn, na wei nyinaa ɛrebɔ yɛn kɔkɔ sɛ adɔfonom, sɛ yɛansakyera yɛn adwene na yɛn nso yɛkɔ so ara tena saa tebea no mu a, yɛbɛwu sɛdeɛ anuanom a ɛtete saa yi wuiɛ yi. We will likewise perish, according to Luke chapter 13 verse 3. Sɛ yɛanrepɛnte na adɔfonom yɛansesa ne yɛammɔ abrabɔ foforɔ a, nea yɛte mu ɛnnɛ no, awieɛ no awie papa ɛmfa mma yɛn. Judas Iscariot nya opportunity ne Yesu Kristo ne Peter nom nanteeɛ nanso ne bɔne a na wasusu wɔ ne mu sɛ ɔbɛyɛ no, biribiara antumi ansesa no. You may have this same privilege today sɛ wo ne agyidifoɔ a ɛwɔ Kristo asafo no mu. bɛnante, nanso nea woyɛ no, wontwee wo ho mfii mu nti, Onyankopɔn nso asɛm ka kyerɛ wo sɛ wobɛhye. Yɛnkae Lot yere no, ne nneɛma a ɔyɛeɛ, n'abrabɔ a ɔbɔeɛ, na ɛno na ɛbɛyɛ adesuadeɛ kɛseɛ de ama yɛn. Na ɛyɛ adesuadeɛ kɛseɛ de ma yɛn a, ɛtumi atwe yɛn afiri bɔnesu ahodoɔ nyinaa ho. Megye di sɛ yɛbɛfa afutusɛm bi de afi nsɛm yi mu. Na ɛberɛ a mede wo ba awieeɛ no, adɔfonom, in the book of Luke chapter 17 no ara me ne wo kenkaneeɛ, ɛyɛ verse number 32 no. Ma me ne wo mfa adesua no mfiri verse number 28 ne yɛnkan kakra ne yɛnhwɛ nsɛm bi a ɛno nso ɛwɔ hɔ na afei memfa wo mmra awieeɛ wɔ afutusɛm yi mu.

Ɛno nti, Bible no se yɛnkae sɛ Lot nna no mu no, nnipa didiiɛ, nnipa nomee, nnipa yɛɛ deɛ wɔn ankasa wɔbɛyɛ de bɛdi wɔn ani wɔ asetena no mu nyinaa. Nanso, awieeɛ no, ɛkɔ kɔwiee sɛn? Adeɛ bi a yɛyɛ wɔ asase yi so no, adɔfonom yɛnte aseɛ sɛ awieeɛ no, ɛno na ɛyɛ asɛm no. Ɛyɛ a na mfitiaseɛ no ɛmfa nkɔwie hwee. Na adeɛ biara nso a ɛwɔ ahyɛaseɛ no, ɛwɔ awieeɛ. Ɛno nti saa kɔkɔbɔ yi a Lot mo bɔeɛ ne mpo deɛ abɔfoɔ no bɛkaeɛ a nkurɔfoɔ no antie nyinaa no, ɔse awieeɛ no, mmerɛ a Lot firii Sodom kɔeɛ ara pɛ, Onyankopɔn tɔ gya firi soro bɛbɛ bɛsɛee kuro no nyinaa. Toa so ma me. Ɛno nti, ɛno mmerɛ a yɛgu so ara de yɛkenkan yɛn nsɛm a ɛtete saa a yɛde retu yɛn ho fo no, ɔse saa ara na onipa Ba no mmaeɛ a ɛtɔ so mmienu no ɛbɛyɛ. Concerning the second coming of Christ, the day of judgement no, sei ara na ɛbɛyɛ. Ɛbɛba abɛto yɛn sɛdeɛ me ne wo yɛreyɛ yi ara, ɛno ara na ɛbɛsi. Sɛdeɛ yɛrebɔ ebinom kɔkɔ na wɔantie no, na yɛn nso yɛgu so ara rebɔ kɔkɔ na amanfoɔ ntie no, saa ara na ɛbɛyɛ. Mmerɛ a yɛgu so ara yɛrebɔ yɛn berɛ yi mu nyinaa no, Onyame bɛba. Na ɔba a, baabi a wowɔ no, ɛhɔ na ɛbɛkyerɛ baabi a wobɛkɔ. Kɔ so ma me. Nti ɔkyerɛɛ sɛ saa ɛda no ara concerning the destruction of Jerusalem na yɛbɛtumi a apply concerning the second coming of Jesus Christ no. Ɔse sɛ Israelfoɔ no wɔ hɔ na wɔhunu sɛ Roman soldiers no abɛ invade Jerusalem na sɛ obi wɔ ɛdan soro a, ɛma ne nsi mma fam sɛ ɔreba abɛyɛ dɛn, ɔrebɛfa n'agyapadeɛ bi. Because by the time a wobɛsi bɛba sɛ woreba abɛfa no, dɛn na ɛbɛsi? Yɛbɛkye wo na yɛaku wo. Ba wonnim sɛ nnɛ yɛn a yɛbɛsan yɛn akyi akɔ akɔ akɔfa. Wonnim sɛ nnɛ yɛbɛkɔ akɔfa ɛno na yɛagya Onyame deɛ no ato hɔ sɛ bi a yɛkɔ akɔfa na yɛasan aba. Ebi a yɛbɛba no na nkurɔfoɔ no nnya nnuu ha anaa yɛbɛba no na ɛdeɛn na asi. Na ɛkɔ. Sɛdeɛ Yesu Kristo buu ɛbɛ de faa ten virgins no ho no. Adɔfonom, ɛbɛto yɛn na wei nyinaa yɛ adesuadeɛ kɛseɛ de ma yɛn. Kan ɛma me. Mm-hmm. Mm-hmm. Ɛma ne nsa ne ɛmba n'akyi. Aha. Okay. Okay. Verse 33. Ɔse obiara a ɔhwehwɛ sɛ ɔgye ne kra no, gye a ɔgye ne kra no nyinaa ne sɛ ɔpere honam fam ahonyadeɛ bebree na wagyae Onyankopɔn deɛ de ato hɔ no, ɔse saa kra no a ɔpere no ɛbɛyɛ dɛn? Ɛbɛfiri ne nsa. Na obiara a ne kra bɛfiri ne nsa na ɔno Onyankopɔn nti na ama saa kra no afiri ne nsa no. ɔbɛgye no nkwa. Adɔfonom, wei nyinaa yɛ adesuadeɛ kɛseɛ de ma yɛn, na sɛ yɛtie na yɛde bɔ bra a, Onyankopɔn anim no, yɛbɛhu gyidie a wɔasiesie de ato hɔ de ama yɛn. Awurade nka yɛn ho na ɔnhyira yɛn ɛna anɔpa yi wɔ nsɛm kakra a yɛate no, na ɔmma yɛnyɛ setie ɛma ne nsɛm no, na daa yɛnya nkwagyeɛ ama yɛ kra. Amen.
wowɔ ha sei na womfa a wo ho mma onyankopɔn ɛna wo nsu bɔkwan so a kae lɔɔte yere no na kae hu sɛ